U wara l-maltemp tal-ġimgħa l-oħra, il-kollega tiegħi Dan ma setax jasal hawnhekk in-nadur u allura illum ħankun waħdi, però xorta waħda ġejna hawnhekk f'din it-triq Dun Karm Karwana li kien kittieb. U f'din it-triq għalkemm mhix kbira, Toqgħod persuna li wkoll forsi mhijiex kbira imma li tagħmel huwa kbir, speċjalment għar-raħal tan-nadur. U l-għasfur qalli illi l-persuna li għaltaqgħu magħha mara għall-arbohra toqgħod hawnhekk. Ħa nkun ċert li qed nitkellmu mal persuna t-tajba x'aħna ġieli mmorru nħabtu l-bib u ninzertaw xi ħadd ieħor. Inti ismek? Natalie Cassar. U inti teacher? Eżatt.
Għaljar tu?
Eżatt, konni kemm jien. Kollok kemm inti.
Mela ja għanduru dawra miegħek ħalli nsiru nafu naqra iktar inna dur imma minn għajnejk din id-darba. Għala, għala għax Inqat kont ħallu l-bib miftuħ għawdex? Le, ħita, madnix. All right.
Isma, nat. Malajr, malajr. Inti dejjem minn nadur, għax jien smajt li mintix mamula nadur. Ifem, imwilda ħattart Malta, imma dejjem minn nadur noqot kont. Il-mama meta marret l-isptar, oġobat mur Malta u imbagħad dejjem minna durex tiġifieri, kemm fit-tfuliti u anka issa li żewwiġt. U ħad għodna naqra fejn twelidt eżatt fejn għex tiġifieri tfulija?
Insomma, f'din l-erja. Din l-erja. Din l-erja, ha, din l-erja għex titwelidt. Mela jien iċċaqilqu għax anka għaddejjin xi xogħlijiet u ma ntelfuhomx. Tlaqna? tlaqna. Ngħad, it-tieni post li ġibni fih in-Nadur huwa l-iskola di primarja x'inhi? Primarja, skola primarja tan-Nadur, għandha mill-kindergarten sal-year six. U inti kemm sa liema sena għamiltha? Jien għamilt sas-sitt sena, jiġifieri l-kindergarten m'għamiltiex hawn għax kont immur għand is-sisters. x'imkien ieħor.
In-nadur stess imma int is-sister. Meta kont żgħira, mbagħad għamilt mill-year one sas-sitt sena hawnhekk in-nadur. U x'memorji hekk iġġiblek din l-iskola? Ifhem, iġġibli memorji ta' tfulija, ta' sħabi li kont ħbieb magħhom li forsi issa ħallewna wkoll għax hemm min sħabi ħallewna, min siefer u telaq emigra. Konna iktar nkunu klassijiet kbar milli qegħdin issa. Dik anka fi żmieni, eh? Aha.
Konna nkunu klassijiet kbar u jiġifieri konna nifirħu mix-xejn, konna nirbħu ħafna tazzi fl-sports days, fl-sports days konna ntelqu għawek di tri għaw. Konna nħorġu namlu l-practice għaw barra, jiġifieri, f'dawn li fuq din il-bankina għawek. Oh, jiġifieri kontu telqu għaw. Konna ntelqu għaw, training għawek kien ikun. Barra l-ground tal-iskola. Ma tamilix. Eh, le, zgur ukoll, zgur ukoll. Fil-fat laqas għadhom isiru dik il-competition ta' soltu. U kif erġajt, ma' min qatt kellu jgħidlek li inti meta kellek jien naf dak ħames snin, sitt snin, seba' snin ħad terġa' tispiċċa tqatta' ħafna ħin hawn ġew. Laqas qatt kont noħlom.
Ehm, imbagħad meta għażilt il-karriera tiegħi, għażilt l-insir għalliema u l-ewwel għamilt ftit snin għallem ix-xara U mbagħad ġejt hawnhekk in-nadur. U ħan nistaqsik dija, xi meta kont żgħir kien ikolli t-teacher minn ħażabbar, kont nibda nwerża u ngħajja xi nara t-teacher ġieli jiltaqgħu miegħek fit-trio ta' sejrin, ah, miskassar, miskassar. Eh, Meħej, jajtu li kullimkien jiġifieri mmur ħanud, baħar u fejnu. Imma ma niddejjaqx ta' għax nieħu gost anka l-kbar xin jikbru jibqgħu kelmuni jiġifieri. U fil-fatt il-weekend l-għadda kont qiegħda ir-rabat mhux hawn fuq, u kont ngħallem lil xi ħadd mix-Xagħra u qaltli Miss, Miss, u jiena m'għarraftiex ovvjament għax filli żgħar Year One jew Year Two, filli kbar, u qaltli Ħa nsaqsik, inti Miss Natalie? Għedtilha He. Qaltli Kont tgħallimni Year One, għedtilha Skużani, imma m'għarraftekx, imma mbagħad il-memorja ġġeddidilek għax tibda tgħidlek l-affarijiet. U li tiftakru l-iktar, l-imqarbin jew il-bravi?
It-tnejn imma l-imqarbin. L-imqarbin tibqa' tiftakarhom u jibqgħu jħobbuk. Għalhekk kollha jiftakruni mela lili. Eżatt, naħseb veru. Immorru għal post li jmiss għax jiena naf li dal-post li għadodni issa tista' tgħid li huwa l-qalba tan-nadur, mhux hekk kollox hemm isir. Warajk. Eżatt, tlaqna.
Nat.
Il-post li issa ġibni fih huwa l-pjazza tan-nadur. Xi tfisser għalik il-pjazza tan-nadur? Il-pjazza bħal kull raħal ieħor hija l-qalba u ċ-ċentru ta' kull raħal u din hija tan-nadur. U x'isir imma fiha? U fiha jsiru ħafna attivitajiet. Ma jsirx. Ma jsirx, eżatt.
Non-stop, per eżempju, ħafna attivitajiet tal-Kunsill dejjem għaddejjin. Per eżempju, issa fl-aħħar ta' dan il-ġimgħa d-dieħla propjament. promotion.
Eh. Aha, propjament il-ġimgħa d-dieħla ħajkolna tal-Halloween. Eh, se tagħmlu? Il-ħadd ħajkun hawn ix-xelter għax hawnhekk hawn ix-xelter Ħa jkun hemm attivitajiet tal-Halloween u qegħdin ibbukjati group group biex jinżlu ġo fih u ħa jkun hemm xi attivitajiet. U intom dan nadur famużi għal dawn l-affarijiet maskri, affarijiet tal-biża' u x'naf jien. Is-Sibt, is-Sibt ukoll, is-Sibt ħa jkun hawn is-saħara, id-dur għat-tfal peress li l-Covid is-soltu jsiru affarijiet differenti, tkun ċentrali fil-pjazza, imma did-darba ħa jispostjaw ruħhom. Imma inti fiex tidħol fihom dawn l-affarijiet? Jiena ngħin ħafna fil-kunsill.

Aha, veru, veru. Isma, warajna hemm post importanti ħafna li kukol, u xek. Il-Bazilka tan-Nadur hmm. ta' San Pietru Pawl, il-festa tal-Imnarja, u fija ikun hemm ħafna attivitajiet jien hemm daħla wkoll. Ukoll.
Di mara ma tiqafx, eh? u kif kif tirras, kif tirras, sanat. Jena, eh, mur fejn il-bahar, nom, nimxi xi mixja, eh, nirrilassa. Ma lax ma toħodni ximkienek fejn issa nirrilassa għannadu. Iva, issa mmorru il-Belvedere. Miss Natalie, naħseb nista' ngħidlek Miss Natalie u ngħidulek it-tfal, nista' ngħidlek jien. Ikolli ngħid li naħseb huwa post sabiħ ħafna biex tiġi tirrilassaw. Ħafna u hekk. Hawnhekk jiġifieri ġnien il-Kunsill. Din hawnhekk kienet art miżbla kważi tista' tgħid u l-Kunsill għamilha bħala ġnien fejn jiġu ħafna tfal jirrilassaw bil-familji għax hawn il-bandli, isiru l-attivitajiet tal-Wine Festival u anke jien niġi xi mixja hawnhekk ukoll. Issa aħna ngħidu meta aħna l-Maltin tal-gżira l-oħra fejn twelidt int u mbagħad ġabuk, meta nkunu l-Mellieħa ngħidu hawn hawn waħda mill-isbaħ veduti fil-fatt anke kanzunetti hemm tajjeb. li għax tara l-kemuna u naraw il-lawdex. Intom, min hawn? Peress li tara l-kemuna, u mbagħad il-Malta tgħidu li l-isbaħ waħda. Iva, ngħidu, ovvjament. Għax tara l-fliegu, tara kważi eh, nofs għawdex u l-Malta kważi ta' din in-naħa tara n-naħa ta' fuq ta' Malta. Fatti hija impressjonanti. Ħafna, ħafna. Miss, mela, wasanna fl-aħħar, grazzi tal-li dawwartna tidwira tajba. Hawnhekk tajjeb sirna nafuk. Jiena ħaġa waħda rrid tinsaqsik, inti tieħu sehem ukoll f'xi playset li le? Ija.
Imdaħla fil-kumitat tal-każin. Ukoll. Tal-banda li jieħdu sehem fil-. Imissa kif ta' uffiċċju l-pjazza. Almenu jibdew jiġu għandek huma l-umur għandhom. Ekku veru.
Impenjattiva ħafna, impenjattiva. Imma nieħu gost. Jiġifieri volontarjat ukoll, intellgħu xi play, xi farsa. Fuq il-palk qsilna ftit imħabba il-pandemija m'għamilniex imma. Forsi ta' kbir qed tqabbadni, eh? Għax tidher vera serja u hekk, ġifieri ma nistax nimmaġinak. Eh, inti mhux hekk ukoll tkun. Eh, vera, ma imma vera issa aktar nixtieq, ġifieri la jkollkom waħda għid li ħniġi narak. Nistiednek, nistiednek wejja. Issa l-mistoqsija li tagħlaq. Li kieku ma kontx Minn Nadur, tajjeb. Minn fejn kont tixtieq li tkun? Minn Malta Ħ'Attard, minn Ħ'Attard Malta, fejn twilidt. Fejn twilidt. Eżatt. Mela aħna issa minn hawn minn hawn titlaqilna l-biċċa xogħol li rridu nsibu lil xi ħadd minn Ħ'Attard u intom ukoll tistgħu tissuġġerulna il min ma' min għandna nqattgħu ftit minuti bħal ma' għamilna ma' Natalie hawnhekk biex niskopru Ħ'Attard minn għajnej dak li jkun. Grazzi ħafna. u awguri u kalma naqa, eh? Nirringrazzja lilkom u nistidinkom meta jkollna l-attivitajiet in-nadur tiġu. Grazzi.